Ae, machiegni uru machiegni machiegni machiegni kabisa aneno ka wendo marwa osedonjo ka endi kawuono an ka endi gi wuo nyasembe onyulo mwenyewe Onyulo wuo nyasembe onyulo onyulo wuo nyasembe onyulo is not onyulo is not mm -hmm. oh, mokwongo Hi, ng'ama osedonjo kanyono en waduokoni erokamano kabisa nikech wang'eyo ni ne nitie gik moko mang'eny minyalo timo to ikawo kinde ni mondo iwinjwa matin oh, waduokoni erokamano gima inyalo timo kapok i subscribe ne youtube channel ni endi subscribe dhi adhiya kanyo endo keti kiseketo to idhi e notification bell ichako ichwado mondo anytime ka wan live tiyudowa mara hiyo hiyo koro kawuono wan gi onyuluo nyasembe mm -hmm. Onyulo is not. Onyulo is not. Onyulo owar gi Nyasaye. Onyulo go around.
Onyulo go Nyasaye. Weche ng'eny. Onyulo kuong mos jogi. Amoso chokruok nokwe. Mm. An amedo mana paro ne oganda ni polo pod eh, igero eh. chunywa kik tho. Eh. To maduong' walokuru pachwa to kod timbewa. Mm. nikech eh, sana sana yudhe bwana yudhe lal bwana yudhe lal de gani kana ang'o matimre bwana kinde kidhi kanisa to kiyudi kata mana ma youth mm. mon gi nyithindo to kod jodonge matin nitie kuro kaeto vijende to koro yudo ka koro gin giyweyo e base kacha gi analyze bet kar miyo gi analyze weche mag muma eh. gimomiyo kata koro ne ng'ane ne gimomiyo ne sakayo nyaka ne idha idha ng'owu iwinjo mago ok inyal analyze to kiyudo ka gibedo piny gi analyze kaka PSG gigoyo ke ni Leicester Mm. ma nitie ng'ama kia ni nohinyore kia ni ang'o wa 1902 ma nokia nokuong'o jabol mane Mm. ah, yawa bol To, to wach siasa. to wach siasa to kendo ok giher ahinya Eh, gima koro yudhe lale kae en, Ah. en, en wach mar opira ni mar bet. opira to gi betting Mm. yawa someuru muma kata ka dichiel dichiel mane wach madwa ni mondo awego to yudhe mondi kapod giparo miwinjo no endo mane iluongo ni onyulo wuo nyasaye me kopo ni pok isubscribe na idhi kacha che youtube mare nikech en bende en youtuber en facebooka en twittata en tiktoka mm. en bwana gimoro amora en whatsapp eh. itiyo gi nying mane mbui Onyulo atiyo gi nying mar onyulo tv kidhi e, e tiktok kanyo tindika ndika ni onyulo tv kidhi e youtube indiko ni onyulo tv Mm. kidhi e facebook indika ndika ni onyulo tv Eh. mago wante okay unyulo adwa ni ikaw kinde ni endi mondo koro iwuo gi jopiny joma neni nitie jok moko mong'eya ng'eya ni unyulo to gikia ni unyulo ni Hmm. Nye en nang'o history ni ne obiro nade? Nonyuole anyuola kama kasto wadwa penyi gimoro matin nikech uh, nitie kaka ibago wage kumoro. Koro kuongi chike chake gi nyingi. Mm. Mm -hmm. Nicholas Odhiambo. Mm. Mano nyinga mar batiso. Mano nyingi mar mar mar mar, mar hospital gi mas mitiyo gi ID. Eh. Eh. To government name en Nicholas Odhiambo. Government name.
Eh. Mhm. Mm Isomo kure? Asomo Soko Kagwa Primary School. Mhm. Eh, timase wani luninga. Ah? Eh, timase wachoto ninge vya ah ngeni ili wengine akuopi. Bwen jakwath. Kikiluonge luonge kama iluonge jakwath. Jakwath osano. Mano primary. Osano mano primary. eh.
Eh, chako To kan mabo- mana an index ukia ni one. e primary bwana nariek kata neno koro piny koro tama apenjo nyulo inyalo kona ni noket index 1 nok noketa ni gicha ni ji piny e pim e penj mikalo mibed number 1 okwongo tem wano ngadonjo ka gima ji dhi loro te second term kama mm. wan wadonjo gi insa be insa emomiyo nang'era sana che insa moro ma nondiki mm. moduogo aduoga pimonegi apima kaka nachiewo mera eh. yeah.
onjinane matin gi kiswahili no Palipoondokea kijana mmoja koro niluonge ni Amisi. Gini bende Kiswahili kane iyiero kane indiko insa to nyaka ne iyier nyinge moko madonjore gi Kiswahili. Bakari Giri, eh. Bakari Giri, Amisi Giri Omari. Eh, eh to ok ninyal bukori eh ma un Giri ema ninyal ndik nyingu e insa. Mhm. To ni buyudo ni ni paliondokea kijana ne tuo nyulo. Eh. Mani sewacho dholuo e Kiswahili no. mano eh, mani rongi kata ninde ko nini likuwa naongea na Onyango mm. mago nyinge mano kinyayudo kata bugu su Kiswahili kore chako inse idonje sikul no kidwa lor eh a a kore apoyo gi mm. nitie kaka ninde kwa Kiswahili ni palipo ndokea kore mm. mano kama ne gimano nuwuok ghafla bin vucha eh. eh punde si punde koro kanyo mera odoga pimo ne odoga pimo ne kama kora dhia lal ne gie mm. kama koro gine ne nigi mag misemo misemo gi mm. eh? kuna misemo mine lal ne gi ok ni ati kumine lal ne gi misemo tang'eny go eh. but mana lal ne gi go no eh. osegwaro mm. na lal ne gi ma kata imbo lalni kata no lal na ok ni en gima ni mabor en ena gima ng'eyo wiche ma koro pang mang'eny buge tinde ng'eny koro bang' insani naduoga eh. bedo famous e school kanyo mwach ni bwana bwana ng'acha to pod ohewa mm. koro bang'e nibedo famous ni nindike maber yeah, nandike mamit aito bang'e aduoga graduate adonjo nyaka kore composition one chili morning giri when the body chaping ken ang'o monkey to one body to the one body kama koro yani dong kori paro kaka ne piny nyaka ne ruga e composition eh, one chili eh, morning eh, nitie kaka piny nyaka ne ru ma kok indike to mano wachni mane nindo to donge jago yawa apenji donge mm. penj te nigi McKinsey kim mm. to insa to gi composition bende nyaka bed abeda gi McKinsey kim be koro piny nyaka ne ru piny nyaka ne ru e, e, and then no no sooner had I realized kani than the can ango at this sana sana mana ne sa koth e, no sooner e kata ka gimoro buogi suddenly iwinjo sana sana composition mane wandiko ne gin mag chieng' chiro mm. macha ne kia ni chieng' mana kia ni accident moro notimore the day i will never forget the day i will never forget bende nyaka nindiki mm. but the day kane inyalo dwara dwara ni mondo ji obed thuolo ndik gigi gi dholuo wadwaro ni mondo koro ji sirikal mabiro mbele mm.
uh, sirikand CBC eh dholuo bende mondo koro oketi oduoka duoka kaka ne waso mapiri man chon mm. koro kata ka ji ndiko composition oyieni ni nyalo ndiko gi dhok minyalo goye mbaka maber ni awinji manyalo romi go mbaka maber ma ka en gokinyi kizungu ne miyo ji bedo limited idikori Nikech the, ne- the day I will never forget ma notimre e ngima ne en gima kata kapimo ni ti ywak. To kapo ni adwa nandike to abiro mudho ywak ma kata otas no ok abi ndike. Adwa nandike ndike kata ma andiko kata an- arekod kata mana story no. Amiyogi amiya gi dholuo. Nikech Ne en gima ne lit na ne en gima iwinjo mari. Eh. En gima ne ne en ne an go sure. Mm. Iwinjo? Mm. Pod atin. Mhm. Aja klas ariyo. Mm. mama otedo kuon gi rech Mama gini otedo. nok en gima timore every time Mm-mm. kuon gi rech ne biro mana chieng' chiro ma bende chiro bende ing'e ni biro dichiel e wik en e kisungu miwacho ni once in a while eh chiro ne biro dichiel e e wik chiel wik ya koro chieng' chiro ni oted rech ma wachame ae to kiny mande mano ing'e ni jumapili koro mande ing'e ni ji nyaka mond sikul kwa sikul bwana mera mwa moro mera aringo ma kaka winja winja gi japuo wer japuonj koro we wadhi dala to awuok wane man waringo mbele kata kwa ting'o badwa ni dala aeto wadhi wachopo e junction moro ji gore tuol kila ng'ato go pado wadgi pado wadgi to M- mano- eh, aweyi gi mano aweyi gi mano Mane koro kidong' kendi koro iwer ki in iwe group. eh Koro koro iwer abera- iwer iwer abera ki iwer abera ki in kidhi dala madonjo adonja dala kama omari picha mane aneno mu- mane okwongo nobuogo chunya Mano picha mane onyuol? Ing'e ni rech cha notede aeto nodong' nikech nong'eny nyaka ne ted mang'eny Madung'.
Kok kamano to nitie siri moro e kar toko kanyo. Either noted nitedoga mang'eny kata kar toko kanyo ema ninganyowa. koro gigi ne dong koro mm. nyaka ni minin chwa ni ah koro ngeni an gi modal e klase kacha wacho ni gima nodong chakare wadhi nwoyo kendo nikech an be ing'e ni nachiemo gi nonego achiem diriyo nikech natis by that time ne nyathi mm. tok ne nyathi eh ichiemo mondi koro koro ang ji chiemo koro koro kicha kiduogi wuondri ni lek moko chandi iduogo mm. eh mondo mi chiem gi jogi eh Bwana man an sure ni wadhi chamo kuon gi rech cha be chieng' noyudo ka ne wan gi birthday in office omera. Mhm. Ofis achiel achiel mi nomed master luonge. Mm. Birthday in office. Ma go and see me. No sir, odho go and see me. Wan donge man walokore koro wachuo buge wake wan.
Japuonj walo. Osomba chuo buge ta chuo buge kae to ndiko na ni excellent, andiko ni excellent. iwinjo kama koro odhi oyudwa godo eh. koro japuonjne waya mimba kacha eh. adonjo dala gino litna emomiyo anyisi niya time bende nyaka koro giyie choro ok en 40 minutes mana aneno kiketo 40 minutes insert dwara dwara ka en insert en the whole day chieng'no mana to koro chieng'no kata ka chino ne otimore gino dong nokawo odiochieng' By the way.
Gima romo kamano inyalo buko ni ndiko otas matin. Ni 40 minutes. Ni wai wacha ng'o bwana. One day.
One day ma ma in e chieng'no iwuok uka odu king'e ni kawuono to insa. kawuono to en en sa.
Koro Anena in- mbaka titoko ni titoko ni titoko ni tigo ga mbaka nikech chieng'no bende ni chiemo ka gino timore. Ang'o momiyo chike go ok dwar lo. Koro wa mi mbaka ni. Koro ichopo dala.
Chopo dalo mera omari picha mane aneno mokwongo. ayudo ka nyathi guok oninde kendo gino nodonjona malit
kendo monego bed ni itero maduoga penjora aduoga chaka nyisora niya nitie kisungu moro ne nitie ninyisoga ni wait a minute mm. apenjora ni wait a minute aneno ang'ono duol moro chak biro ni koso nyiewo gas Ni wenye ogasnade. Wenye ogasnade. Wenye ogasnade. Wenye ogasnade. Eh? Kendo ni mitedi. Jo pesa menete dogi gas dala. Ito kono gas yudo kanye. Koso gas to kinene ni e center kache wango gondiga.
Eh, to be en gas moro. To be en gas ma ok nitede. En gas moro mabor kamae ma nyaka polo rom gi pol man sitim. Gas moro to be eh, iketo gi adek. Gas moro tiketo gi adek to gininde wilba e gine. Gininde gimoro machalo pewe kamae. Eh mkokoteni. Eh. Ang'e gas me wacho. Ang'e gas me wacho. Eh.
Penjo ni. Wewe gas gicha to kunya.
Ni jogi gicha to kunya donje dhodwa ni. Ka jogo piko gino ni mane gas masani watedo go. Anyway, wa mi benefit of doubt. Kanyo ko ringena chako bedo mariek. Kore wanya. Anyway, wa mi benefit of doubt. Donga donje ot. Eh. Bwana picha machaka dado go kendo ot. Eh. Bwoga moloyo. Iwe guoko nende kendo. Ah wacho ni sawa. Eh ningecho ere kaka onyalo ninde kendo to kendo ne kwa monego bed ni itedo. You organize gicha.
Awacho ni ah. Sawa. Samoro ma munyi okuon anyalo kasora. Eh.
Acham gi rech manodong. Acham gi rech manodong. Eh. Bwana kadonjo. Eh. Ayudo ka mama onindo e suka dier ot kanyo ere. Toluonga ing'ene sana sana mama koluonga ga gi nyinga mar buk. to ok awinjga en ga gimoro ma koro osekethore Mm. to luonga ni Nicholas Kori o. to aling' mondo nikech an bende ok ahero ga noluonga kamano Mm. in ema wuoyo kodi wuoyi lony uniform bego mondo idhi ilok rombeni orundu mwalo aol gi wach ing'i wi kabat kanyo ibiro yudo nyuka ni e wi kabat kanyo ero iwene yawa magi tang'o
Stroch recha kata ng'ama wachi maonge. Stroch recha ok ing'e koro igombo penjori ni koso nuadhe koso paka emotimo gimoro. Koso mama be kech ma kata kaka Mama bende kech ok omi kata mana time.
Koro idhi to chunyi chandore. Magi gik mane omonowa somo ma kata kidok e klas sa aboro mm. tibedo e klas to pachi ni mabor nikech ikia gima notimre ni gicha. nikech kiduogo godhiambo sitoche cha ing'e noruchi kamano en koro en gima onge. be ok dwa ng'e tidwa chako mbakano nade ok chal mana gi kane ikwanyo pesa tidwa timori ni koro iriek e pesino ni koro isiki penyo mama mama odong' oting'o ni pesini mm. isiki penyo mama ni ma pesa pesa na chandonge nitie ibiro ng'isi ni kaw pesa ni mondo idhi many kama idagego siling' piero ariyo inyalo dago kanye ya to piny to odhiambo tin bende tin pesi mi gotieno eh idwaro ni idwaro ni ni ni koro ni kidemand pesino to koro idwaro ni oduoknigo mondo idhi many kama idake Ah, ah, kanyo to ne litimo mano.
Kanyo ne lit. Mane momiyo wadwa ni sirikal mago sana sana nyithindo mathindo. Mm. Sirikal wadwa ni bunge iwe nyithindo ema dhiye. Bunge.
Bunge nyithindo ema dwa- wadwa ni mondo odhi ogol pachgi nikech kata mana luok. Omari bwana iduogo ifwenyo mani koro. Luok koso luok to nok onego rodhi ne ji. Omari nise ni Meldi di Nairobi ka. Ah, mano to kore E dhi. mano ah ba to ko eyo marach mano to mana mbaka. Edhi Wagoyo mana. kaka jomadongo. Mm. Ang'o momiyo ni irodho nyithindo? Mago gik ma koro nyithindo ogol pachegi. Sani to koro asenge berege rach, anyalo nindo chilo ka ahero. To bende ok wach ni nindo chilo, mani wacho ni koso luok nikech mm. gima gima timo sani madang' lila onge. Gini chon nigoyi, gimomiyo igoyi, mm. itimo buru, idhi nindo, idhi duwo matres, idhi duwo kata ongeti. iyudo gino koro nyaka iluokri but sani e hmm. an kaka omari achiwo achiwa to amodho mana pi mang'ich to anindo o pi mang'ich mamodhono lilo ng'ato pi lilo ng'ato hmm, pi to ok lil ng'ato to kare mari bwana kare gino kare in to kare mano kare iwuondo ji adier mane gimidwa in mane midwa tere parliament
Nyakwara mogi mana kaka ineno no kendo wan kaendi gi Onyulo wuo Nyaseme ma iluongo ni Onyulo en kacha e YouTube mare imanye Onyulo TV. Onyulo TV. Kata inyalo manye kacha e Facebook mare mondik ni Onyulo Onyulo TV. Onyulo TV. Mm. Eh en en Onyulo TV, Onyulo Kamara TV, Onyulo mora. TV. Mm. Eh nyaka e TikTok. Nyaka e TikTok. Okay. Mm -hmm. Koro Onyulo Oh, story ni to lit nindi. Oh, no, nyithindo ema ok ok lit na sana. An eh. na era era nyithindo. An gi chuny moro mane Yesu nigo e muma cha. Ah ah. Mane kaka mane ngima mane go bed ni dago. Ida kaka Yesu no dak. Ada kaka ni ineno kama ne Yesu wacho ni we nyithindo ni mondo ringo bi timre nade. Obire. Obire. Nikech mm. ng'ama timre nade. Ng'ama chunye ni non. Mm. An bende the same same uh,
art.
chuny mm. the heart mm. ema an godo an ahero nyithindo to awinjo nyithindo moloyo joma dongo mane kaka ne wadhi e parliament last time sirikal mokalo wanyalo congratulate sirikal mane okalo nikech ne giwinjo maslahi marwa gik mane watere e court mane no nyithindo jonyithindo ne dwa ni mondo gibed included mm. e chamo mtura ma mano ne wadhi wa organize ma finally it is allowed nyithindo sani chamo mtura kendo yienegi nyaka go mbaka kapod girito change ginyalo go mbaka gi joma donge line ma mano notiyo mano wayie godo ni mano notimre nade ne ber
noyiene nyathi sani nyalo mano yiene nyaka to kan nyithindo tinde chamo mtura in ema pok irado kodgi samoro King'iyo ang'iya mos, nyithindo mm. tinde chamo mutura. Kama ji oaye tich ma joma dongo bende oaye tich gombe akini mag siasa. Nyithindo bende chamo mutura kanyo en bende en gi pesa ne moro. Kendo embo go kodumba ko To donge to ga to ging'e weche mag siasa nade? To gibedo gi ka chap ka e weche mag thap kigegi. To wainde odonjo ma wacho dhulu. Ojulo, mm. ichandori gi mama michopo e secondary school. En ema ochandra koda sana sana nikech eh, chutho chutho nodwa ni mondo wadhi sikul. To sikul wan be kane wang'iyo kaka joma riek ndalono. Ne ni sikul wadhi sikul mondo mi wadhi wamany rieko mondo wang'e kaka iloso pesa mondo ibed gi tich. Mm. To ndalono be duogo yudo ka nam be temo duogo bedo mamit ma rech tho e nam ma dho wath ma dalawa kanyo. Mm. Rech koro ka tho to koro kama tich manitie. to mano no sikul ma koro kwadwa dhi some tich ing'e ni kiwacho ni bu dalau to ji penjore ni dalau gi kaka dalawa ne ok ni seka okay dho nam kanyo seka gwasi seka gwasi mane kindu ka oh kindu eh okay koro ing'e ni koro idwa idwa ni som eh. mondo eh. iyud kaka iloso pesa eh. to pesa no ema is already to madhar to siepni
en ng'ama okigone kata mana simu huwaye sikul dichiel saboro samane saboro cha un joma ne pachgi ni mabor madharo no bisomo to dong mano osiepi en emo en em- en em- en em- en em- en emo gine ochuo gi po- gi pondo
to irin mbele ayi to dong koro iteno wiye redio kachi ini ninde mkati kamae Ninde makati makati be nyaka idhi ga dier nam. Rech tho ma Rech tho bwana midu gi penje ne yawa koro atim nang'o tineno ng'ini karo ka ng'ama wiye yot. Mm. Tineno ne kawo sot kasto idhi los pesa mondi. e kiduogi manye rieko. Nikech style mane joma ne tiyo godo e nam ne chiemo godo e sikul sa break. Mm. Macha to gima ne ok inyal bwana ng'iyo mos kamae mibedi. Mm. Gima iwacho Inyalo ng'iyo kama to iywaka ywaka bwana kaka ne ng'ane giri ajugiri. Mm. Ajugi Ford. Mm. Mera Ajugi Ford ne gin giwilo ga ne giwilo pesa. Apani ka ne chulo gi to ne gidemand ga mondo chulgi in 20 bob siling mm. only. Kaka winjo ga samoro na winjo ni moyi moyi ndalo moko noduogo wacho ni en ochule in dollars. Gino na dier. Ah, okay.
Akia dier stoch moyi na. Kare kata na winja winja gi malo. Ng'ate ma nopimo na. Koro yudo ka Ford gini nigi 2020 kacha. Mm. Mowilo wilo wilo wilo gin gichamo gigi 2020. ma be gin ema nitedo negi mandas 20 maduong' cha ponge cha moro miloro godo ka- kata kapo ni ja mandas tedo ga mandas Mm. en ema itede mogik to wuo nyaseme to onge kata gimoro bwana wang'iyo omera gin kane ginyiewo niang' sa abiriyo to ginyiewo niang' ther to gidhi gibedo go bath kucho Iwinjo?
koro ma emo- emo- emono- Eh, emono kori yad maya tiwacho ni bwana jogi siri mane ma jogi tiyogo ka Mm. amomiyo jogi winjo maber kamae

Sum nigolo kanye? Mago ok talent ni. Koro wan chuke ne waparo ni but nam nam to ber gi sikul. Mm. Mm, Nam ber gi sikul nikech aparo ni kadin wago ahinya ka sani. Sani to dikoro an miginga yweyo mos ya to be dikoro an kata mana gi- yawa. be dikoro ka an kata mana gi kama sitima kaka ahero simoni ok sitima dikoro simb sa te To e- ere- ere ere- ere kaka koro ni manage nam gi sikundi? Koso ni duogi we sikundi? Ere en kaka- mana goch ma janyuol nyaka to goyi gi wich tekone en mana goch ma mamwa noriewa en ena goch moro ma kigoyi to idwa nonegi eh, igoyi moro ma kogoyi kawuono wawach ni orodhi kawuono mande mm. in ichango gimoro by wednesday thursday kanyo eh, eh, pod okori kata mama yen nego inyi koro kodwari e projects ge te
inogoli kata kapono tedi chapati nitie kaka ogoli nitie kaka idong' ma kaponi mano msimu mar nyiewo patpat to in kamano kaka patpat ni odong'
Koro goch mondo mi chak e dok e sikul. Goch to goch ne apawa ni nokonyowa. Mm. Kech mane kama koro wadhi wachako wafwenyo ni kisungu be kare ber.
Ma you know a lot of English. To eh, kata kata kata Kiswahili, wan kisungu Kiswahili ng'e ni kane waneno ji dala kocha ka wacho Kiswahili ti urumia ng'ato. Mm. Kech rado kode kidhi liede center godhiambo. Tiwinjo ka ji wacho Kiswahili tung'iyogi tuwacho ni yawa jogi koro biro yiko. ne gin kama ne jo Nairobi mobiro e gweng' obiro yiko nitie liel kamoro koro ng'iyo gi malit koro kiwinjo Kiswahili eh, tineno ni ng'ato lit nokwong'e kare mane kaka jodak Nairobi ka ok mano iluongo ni onyulo wuo nyaseme onyulo mwenyewe to be iduogo idhi mitimo e timo ta timo kendo noluonga sikul maber malich mm. pesa ema aparo ni ne ok wayudo mapiyo nikech majatandai nindin wayud pesa mapiyo piyo to nadonjo kacha koro wadhi wasomo kindu muslim secondary. Kindu Muslim Eh, secondary. koro athia form 1 form 2 form 3 form 4 Ok ok oriembi. ok ta mago to ne kadichiel kadichiel dong mana mag fees fees gi Ok mar wich teko. ta mag wich teko to be nyaka riembi in bende matin aa to koro e sikul Sikul bende nyaka ing'i- ineno makosa nyaka maki. Mm. Eh, makosa mag nono buge sana sana homework homework. Mm. Owada wicho pong' e sikul kanyo ma samoro biyudo kigalori ma gima ning'e ni bwana gina dhi timo. Ya mi uma uma ni bwana gina dhi timo.
Piny ru kok itimo. Piny ru to koro ka en mathematics moro ma, ma bas moro kia ni aya bas leave Nairobi and 20 kia ni hours. Eh eh kia ni koro gicha gichung' kia kule. AM ok, Wechu. AM. Mm. Eh eh be pod ong'en gari podi. Ah, ah, eh, eh, manyiso mano time. Em.
Mm. Sikia ni gini ni em. no. Eh, To ang'o momiyo oket em?
to abo lero ni babu. Wan gi AM gi PM. Koro AM okinyi. To FM, Eh, ah, FM ah. tang'eyo, FM tang'eyo. FM en ang'o? Ok mar radio. Eh.
Eh, to ochung' ni ang'o? Eh, mbeo bera bera. Iyudo ka okel ni okel ni gari mare okel ni penj ma pod geche luore kata mm. nitie nitie kwan moro mane lewo ga chunya to nokata ah, attempt ok nagomb kata mana time ok ni na wiya tek mm. makosa matinde ma yodi ng'eni koro nitie kwan moko ma japuonj sibugu seto niya mm. nitie tap moro we kata tap ni nyathi moro kia noingo baba gi ga ni higni piero adi koro kia ni duogi penjo ni baba gi kare nonyuol higni abich nang'o kia nang'o gere twice the, wa- the younger of the, the wife find the value of the son koro mane gima duoga duoga yudo ayuda ni ma to koro to katim Ma walo. Nyathi matin mano walo nyathi matin to koro kalo baba gi 30 years nade. Apenjo. And it was the younger of the why of the why find Nya- the Nyaka wife bo chako rwaka ka. te nyathi matin ne kaka oseneno gik madongo. Mana hero, mana hero sana sana to mano be kaka nang'eyo go osiepena mane dhi tho gi weche mag gowi. Mm. Sani osiepenago mm. gopeinyo gin ema jotala gochunegi ka eh. joma nohero kwan moro ni aya purchase ni nyiewo tv moro ken ang'o wa you buy a tv in aya purchase and then ken ang'o wa then and then what is the ken ang'o value of kwano gi kwano ni ng'e en en ok en moro mar commission moko niya e, kwano ko maber niya mm. a TV mm. a market price of a TV hey, eh, or hey. a eh. television is 1500 uh -huh. iwinjo uh -huh. but on a higher purchase uh -huh. is maybe 15% higher uh -huh. iwinja uh -huh. kori penji uh mm. -huh. ni kopo no nyiewe haya purchase gima machalo kamano ilago to nahero ga gik molo mikawe kawe gowi go mago to nahero ga to gimoro ma nikawe press list cha gimoro michule msara cha moro niluongo kae michule sirani ya kabili basic salary eh salary gi commission eh, times the speed and can divide again ah, ah eh, salary gi speed Salary gi speed. Todonge jito nyaka chuli yawa. Kwani pesa digital leo nango? Salary gi speed ma kwande time emono dhi gi speed onyulo.
Salary be pod nigo speed ne ng'ane bwana ne uru. Omari bwana karito kwan kare pod ke. Idwa goni mbaka kawuono. Hey. Irero. Iwe ni bere. Ameji. Mm.
Salary ni ko ka speed. Eh dongi goyo mondo mi yani. Salary yes, apenji. Dongi ni nyaki penji speed mari mari chudo. Kisika mara mara mindi kipenye ni ya. Eh. What is the main speed of chudo? Yani ichulie molo. Okay, obudho mara mnade. Oh, pesa na biro budho. To speed en gima ok budhi. Kori penje what is the speed? Kori bigo ne onyalo budho moro mara to dhi. Chudo ni dhi moro mo dwe. Omere tok ma kawuono ne be moro omere. Ma tok en tok ma kawuono en en gimoro mogo e mbaka. Ma iluongo ni celebrity gossip. Biro chuno wan wawacho kisungu. Oh, koro ma ma. Tok waikore ahinya.
An ing'e ni an godhiambo kama ok awacho ga kisungu. Mano to gima mano to gima kata madhe na ong'eyo ma. Madhe ma nyisi ni wa wano. ok onyulo koro in short bang' form four kisetimo kindu muslim Mm. nitie gima ichako isomo Ah,
Though ok ahinya time kane ayudoga nadhi gasomo gaset kadichiel gosiepe ok nanyiewoga pesa na kwani in pok isomoga gaset moko midhi ing'iyo ang'iya bathe kacha ka ji pok oyudo

Costo pok atimo. Mm. Mm.
Okay. An ponge ng'ama oseluonga natim costo atamra. Iwinjo? Podi? Kose in kose lamane?
Igoni onge ng'ama oseluonge ni. An pok ng'ato oseluonga natim costo atamra nawacho ni an ok atimo costo. Ema ka nitie to wuog oko. Hey, ka nitie to wugo ni onyulo tim course machalo nayudo C plus by the way. Oh, Hey, you you achieved a good Hey. grade. nayudo C Plus is okay.
Now, nyakora mogi pod wan kaendi inyalo penjo gima idwaro penjo e comment kanyo e comment section kanyo nikech wan kaendi gi Onyulo iluongo ni Onyulo wuo Nyaseme. Onyulo is one of the greatest comedian that we have in this country. Onyulo has um, featured in several occasions that one um, I, I can't mention them onyulo ne mose waseneno nyaka e Churchill kendo koponi ati idaot tidhi adhiya kacha cha imanyo ni onyulo uh, Churchill iyuda yuda kanyo ka onyulo en onyulo onyulo ni mono go a very famous clip mar is not no go viral maka poke nene to kare poke nene eh nikech ji osenene maka in poke nene ah, ah.

eh. Eh. Sustof.
Sustof brand the only the only working uh, wangla artist in East and Central Africa mm. ma brand ambassador mar Sustof brand yes yeah.
iwinjo iwinjo kaka otamo na manyien ma mm. Prince enda ema eh, uh, brand ambassador mare yes mm.
Koro uh, onyulo kata ngapenji matin mm. uh, uh, itiyo gi Fredija Kadongo itiyo gi okoth jarapogi mm -hmm. uh, itiyo gi sani itiyo gi inda mm -hmm. adwa nadwoki chien matin kech kidonjo nairobi kaendi to kapok eh, nidonjo e ajawa kabisa apa nipuonjori uh, bedo mc ka fredi jakadongo mm -hmm. is it Eh. En ang'o ma detimre ma omiyo ng'ato kose nachai maber ma kori ng'eri bwana ma produce keti bwana ma kori in ng'ama ong'e e ajawa ka to iringi we Fred. Ang'o mono timore? Number one, adwa wacho ni adwa mana correct kamoro matin ni ok ni kanye mana puonjore bedo mc Mm. kanye mana ango tiye ni jawangla yani koro atiyo gi jawangla as a band member mar band Mm. but events mago by then na, na already nas- nas- na- nadonje eh, eh, events eh, mag eh, rado gi jowangla gi 2016 Mm. ka wane mana wan wane official, official mcs mag luo festival from 2016 fred Acha- Fred achago tiyo godo 2018 Mm. ka already aseya e churchill already aseya asetimo gigo magi sinotigi Koro kipuonjori ka- already a- asebedo mc mochaga ni mc onyulo kisumo Mm. koro kanyo Mm. e ka makwongo donje band yani natiye band under the band mar dholuo mm. the first band mar dholuo mm. makwongo tiye kaka mc gi apango ne apango gi negi program seche ma ji show ringo mm. eh, i entertain ji kanero yeah. bas koro watiyo maber mm. mochopo kama koro ji nyaka were
Ji ji were gi sababu. Eh, ji nyaka were gi sababu.
Mm. Eh, nikech samoro ang'o ma de mi move? Mm. What ang'o ma nyalo mi wuog kamoro? An. Mm. An personally an adwa pesa. Idwa pesa.
Mm, ne momi adak Nairobi. Mm -hmm. Ma akono ga ji pile ji kasa no mari dak nyombi adwa mm. nyako man gi pesa mok thagre. Mm. mm, mabiro pidha maber to ok landi mm. iyudo gini akane yuda okadwaniangayudo nyingmano nonege we kik nyuoli dhano mano ni ibedo kata mana thiang' moro kata diel mondo tibedo kendo bed mana gredi kibedo dhok madala ah, tidhi rie tol nyathiwa mano kaka idwa ni mondo dagi eh. bed mopidhi kicheo ah, mano bed le bed kata gine bed chiwawa Bed bed guok moro matin marachar ni. Mm. Ah, mano tidhi chaki nyaka nying maduong' ng'awni gimoro. In koro kama nyiri mabeyo baye to ting'i. Ah, mano tidhi winjo maber. Kamano. To kama. Ah, kama to ibiro ibiro rito to ok mano. Ok mano.
Okay. Koro ka in short anadwa pesa. In idwa pesa.
so an gima omiyo nawuok same thing same same thing everyone wants money dong adier Mm. Eh, kanyo Koro- tiwacho gi kisungu mera mani eh pesa nyaka waji gi kisungu e kilal e kigoye first password koro ji ok nene kama entie okay eh koro everyone wants money Mm. koro ka opportunity ma better than what you have oneno Mm. always go for it mane kaka na move Mm. from kafred Mm. tuko kot Jarapogi. Manyiso ni i- it's like niyudo greener pasture. Nayudo greener pasture.
Pesa minichuli kocha koni nomedore. Of course, Eh, of course. mok ni ne nitie kaka ud- Onge gimoro, onge chwanyruok tapenji kane Messi wuok Barcelona, nochwanye Barcelona? No, because he's a player. Mm, Kila ng'ato dwaro a good player in his team. mm. same to Chris, uh, Cristiano mm. kane owuok Real Madrid nochwanyre no gi jogo mm -mm. no is mm. a player mm. and be the same thing I'm using my talent mm. ng'amo haya kata sani ema Diamond gochna sani nonyulo bana bi changa Musa na jogi dhuluo matin ayudo kaka re Kiswahili ng'eny Kiswahili ng'eny awero Kiswahili mang'eny adwa ni kuongi Musa na jogi dhuluo kor kadonjo gi Kiswahili ok datamra mano gima wuok awuoka kong'isa ni bwana achuli milion ariyo mm. ma mano to pesa matin e diamond mano to milion ariyo mati zeda kendo mano pesa di maka
koro apenje ni nitie wach moro mawachore ni mm. bang' kisea ka fred gini wuok okrach wachore eh wachore wawinje kaka wachore eh, wachore ni mm.
kisewuok ka Fred ka nitie kaka idhi blackmail e kumoro ajama chok ng'ama ber ma chok ng'ama ber tiyo godo bla bla wacho mang'eny seriously mm. mm. koro ikeri ko ka penji kati wacho ni ti uh, ah, nokuchwanyru koro ing'ado ka penji kare eh?
koro ing'e ni agombo winjo ni to gima niwinjo ni ne en ang'o number one mm. an bende rumors ok believe in rumors number one okay in short ni banki se ka fret ketho nyinge seriously nang'o ni ok ong'a maber ber to kata in ok ing'a maber mari iwinjo ka en bere mwawuoye to kata in ok ing'a maber mm. kata an ok ang'a maber mm. kata ruoth yesu wacho niya mm. onge ng'a maler e bwo piny ka mana ng'awa jehova kende

uwuotho wawuotho kor ka pap wan be gin jok mong'e manyo tich misake ba eh, ne watiyo from wednesday uh, to sunday uh, back to back ni mano sani koro mano koro tbt wacho ni ne watiyo manyiso ni sani koro en by on ne watiyo from wednesday to sunday mm. kendo ne wan gosiepe jok ma very talented bwana bwana bwana bwana jok masetiyogo anyalo wacho ni jok masetiyo godo mm. are very talented people very very very extra mm. nikech an awuon an extra so mondo mi ng'ata ng'ata iwacho ni your vibe is your tribe Mm.
Your vibe is your, your vibe your, is your tribe. Mm. Energy mi ichiwo oko kanyo. Mm. Emi attract oko kanyo. Mm. Iwinjo. Mm -hmm. Jok mitiyo godo biro tiyo kodi kaluwore gi class ma intie. Awinji.
ayudi pok iweya kata didier kata koro dichiel everyone you meet everyone you talk to mage jok manie ngimani mane klikni Magi- mano be kede kede kidwa kitimo kwan Mm. midwa ng'e godo ni adak e ngima machalo nade Mm. go kwand osiepe manie araundi ng'ato nowacho niya your network is your net worth mano bende en Omari bwana kare bugno imbe nisome. Nibere Kiswahili. Mano kisungu. Ah, mano kisungu.
Owuok kaka Kiswahili nade? Your network is your network. Ah. Koro iwacho ni jok misetiyo kodo that is from Fredija Kadongo so mm -hmm. talented. Mm -hmm. uh, then uh, Okoth Jarapogi Papuan very talented. Very.

okay you should tell me why ang'o miyo kiti kode ang'o miyo koro everyone is looking for money mm. iwinjo mm. to owach ni sani ng'ato luongi omari mondo idhi tbb koro mane mane lari mado tiyo en tv mm. to kogochini ni dware bbc koro tamre nikech eh, jo, jo, jo, jo, jo, ni, ni jo bbc gin wasunge en koro luor nikech jogo jogo pod okia pinyno be wendo to osiepedge to ni koni Eh, koro nonego tamre eh, eh, no. bas the same reason gi mindset ilano mm. ema dwa ni judge go my movement from okay.
so o- okay Wa- wanyalo wacho ni gimomiyo ng'ato move Mm. is because odhi kama better than kama ne entie Okay. because why would you move Ang'o momiyo inyalo wuok kama intie? Mm. Gimoro adi? Achiel. Nikech kanyo is never comfortable with you. Donge? Mm. Nikech ki- kaluwore gi gima i compare ego miyud mineno no. Iwacho ni eh aneno ang'o no. Eh ka- kare kare wadhi ka. Nikech jogi offer gima better than The other people. the other people. Mm.
ma bende everyone ma anyalo advice ng'ato ang'ata Mm. my time minyalo chame your talent your art koluongi every opportunity miyudo ma ng'ato oluongi dhi They go. dhi go ka ng'ato oluongi dhi go kik iketh osiep gi ji lakini Mm. nikech iketho osiep nade an ok jogo nokawe tich kuondego noriemba mm. yeah, by the way mane gima koro ok iwinjo maber nokoriembi nokoriemba ga Fredi Jakadongo okoriembi kokoth okoriemba kokoth be
kundi go okoriemba te
Alright. Mm. Koro uh, sani tiyo gi Prince Inda. Tiyo gi Prince Inda. Mm. Mm -hmm. Wunyandare. Wunyandare. Well, how is the experience? Amidonjo matin ni. Uh, the experience is good Mm. to kendo is quite challenging nikech watiyo gi wabedo gi wan gi MCs ariyo bende Mm. to gin joma equally great eh? Mhm. Bedo ka Ogina nitie radio kocha Mm. Ogina is en mago pioneers mag art Mm. art generally kuting'o music from Comedy. comedy dancers jo jawa ki- jo keyboard and whatever Right.
koro nikech ing'eno gina ne nitie nyake music Mm. to biro nyake comedy koni Mm. Koro combine gi.
yeah so tiyo gi ng'ata ailano is gimoro ma nyalo challenge miyo ibedo up to up to this up to speed yani Mm. nyaka ibed updated iwach ni "Ah, ang'o ma ang'o manyien man oko kanyo Mm. ok itime nade nikech ing'e ni oge- ogena nigi energy iwinjo Mm. nigi energy sana jende ksm mm. and very smart mm. ineno mm -hmm. keche eh, iyudo ka koro kata koro kata jokes mwagoyo wan gi ing'eni kaluwore gi jokes miloso midwa gone crowd nyaka ing'i audience isom audience ni magi jomage which class of people you need to know them well eka mondo mi imigi gima girelate go Ayudo. because ji sani tend to uh, enjoy relatable jokes ema trend Mm. ido ma mutis giri otimo gi mane mama gi mama gi everyone could relate nikech en gima childhood kila ng'ato kale Mm. so in be nyaka isom crowd kata ine ni ah, jogi gin jopesa jogi timo kama kama because of course ya nani prince inda janabi attract a different class of iwinjo mhm. a different class iwinjo a different class a different crowd a different class a different crowd mm. crowd iwinjo masamoro yudo kopa ke songe dhi nyore mm. eh masamoro yudo ka um, mm, most of them are investors iwinjo yeah eh ngato dwa invest ubedo kanyo shortly wacho ni ah bwana adwa donjo kacha vibe gi inda matin Nikech ogocho uptown bende seche moko iwinjo entie Quiver, entie entie Kileleshwa, samoro iwinjo ni ogocho private party moro. Koro jok mo relate godo iyudo ni most of corporate ogoyo corporate events. Koro most of our audience gin jok ma Mashap.
updated iwinjo mm.
koro mano bende miyowa challenge kanyo mm. kech miyo nyaka think very fast ifwenye ni tigo gik moko ma ok nyal go gima should it is eh, ok nyal of course inyalo nitie kaka inyalo umo dirty joke maber mikal kode mm. emomiyo nitie kaka ne ochon ni inyalo luongo timbe maricho dong timbe maricho to niluongo ni timbe maricho niluongo ni timbe maricho to koro nyaka sani be pod iluonge mana iume ume maber kamano mm. mane mitneno awinji iwinjo mm.
so mano awacho ni mano is a very big challenge Mm. nikech bende um, aparo ni aparo ni aparo ni mago kende manyalo wacho to ko- koro kadag apenji matin Mm. Ah, ing'e ni mondo mi ichop kumoro ah, nitiere kaka iluwo protocol mm. kikona ni ere kaka idonjo kainda joko gochoni ni onyulo mm. nitie opportunity moro koso idhi inok ing'e ni there is different between a call mm -hmm. and nok unajipeleka okay. iyudo mm. mm. so umejipeleka mm. koso mache chance muluonge luonga ni bwana gine tiringo wacho ni bas mm. my call manyocha bedoga karitoga okay to be sincere en mm. chance mobiro kod uh, you see now prince inda nie another another stage of uh, of career mm. mare makoro otiyo in partnership with corporates mm -hmm. like Marvel Cars ineno mano mm. is a, a travel and tours company yeah. ma inyalo haya gari mm -hmm. and mm-hmm. also en kod Shustov brandi makoro owuok e piny mar Ukraine no yeah. en kong class en kong'o moko mineno kimadhe movie movie go thumbe moko mabeyo en kong'o moro kanyo ma king'iye to en mm. siling aluf ariyo mzinga ne mm. chupa moro maber machalo mzinga ma iwuotho go achiel ka achiel to kawuotho go mm. eh. Okay. Koro koro eh, kong'o ni eh, mm. en eh, kong'o ma bende so right now

the management noneno ka bedo including onyulo as a brand Mm. onyulo as a brand ineno Mm. including onyulo as a brand Mm. e malaika musicals Mm. ne en gima ber sana nikech ne dhi timre nade an bende mavans ga ma, ma, ma jo comedy man go e tiktok koni to kod, kod youtube gi Mm. gin bende gitimre nade gibie gine gik mabeyo gi ineno mm -hmm. iwinjo gino yeah. so it is, it is a win win it is symbiotic embe owin hey, kambe awin hey.
mane mo hey.
mane mo angiso ni boka ne tek koro wonya ka apenyi
mano kongo matin ne mise chwake symbiotic to ngane hey. angiso ni en kongo maki madha madha matin kama to kisungu kera kera lewi kamae symbiotic ah

I- ima- imanyo weri irepuse mudho idhi idhiri Ah, japiem mano mano ok wati kamano Kama to kare kore kare dong mano ber bwa to dong mane kaka onego bed ni watiyo kamane kaka onego bed ni all all the bands tiyo Mm, as a 21st century mm, to gi the current eh, sirikal to gi to gi economy mm. iwinjo nyaka iket iket wi yudhe e gibed programmed ineno mm. mondo eka inyalo bedo busy with life ineno mm. nikech ing'e ni pesa moro ma ka show ka show korumo to jathum miyi pesa e lweti you might end up losing that money iwinjo mm -hmm. ji mang'eny ok chop kode ot Mm. To joma ochopo kode ot nyaka chop kode koti mm. kode. Nyaka chop kode nus. Nyaka chop kode nus. Mm.
Unlike kokan ni go ochal ni ichalo ng'ama chamo msara. Koro un ubedo paid per month. Wabedo paid monthly. Hey. Mm.
Main monthly uchamo msara. Chamo msara maber.
Constant amount. Maber kabisa dong dong chudo to kore en winjruok ni gi kod. Eh, ah no, that's why I'm saying constant mm. amount. Yeah. Mok ni ubedo gi kalam ni ah, koro ah. nyochi neno onge onge gimoro ni ani koro nyochi neno ugonja ga ne chalo ni kani no no no no. That is not business.

mano brand manager brand manager mar eh, Maz- malaika musicals Mhm. kato bedo headed by our ceo Mm. Yeah.
Evans Ochieng. Evans Ochieng Prince Presenda.
kode
To be isebedo gi time talk eh, face to face koro ma in Mm, ma in ing'eni an ndalo moko natiyo ka ka Fred. Sorry to say this. mm. oh, kata makwongo donjo ka Tony mm. no, norwaka gi the bulldozer mwenyewe mm -hmm. koro an kanyo bulldozer, eh, bulldozer wowuoyogo mm. but uh, Tony mwenyewe Tony ok wawuo nikech mm. pok we are not used to each, mm. each other mm. koro bet kanyo ta bet ka mm. wadhi adhi akadwa gimoro to eh, oh, oh, bulldozer ema kono mm. be usebede gi talk gi, gi, gi, gi your boss kuliko ni oh, onyulo bwana kama kama kama kama mm. yani just a normal chat not mm. official mm. leave alone kuma koro uh, boss wuoyo gi client kata mm. ng'ama ondiko or something no koro wuoyo Evans mm. wuoyo gi onyulo mm. uh, Evans wuoyo gi Marichi kod iluongo ni ng'acha ng'awo nyingi yawa nyinga Nicholas eh koro nyinga no be okatika kwa mami abi sik bi abi liko ah ah no koro wachi ni Nicholas wuoyo gi mm. gi gi Evans mm. ngeni kwa wachi ni nyulo gi enda ah, mago koro brands gija weni ke Evans ne gi number Nicholas to gija chat ga samare WhatsApp samare ngeni ka jatelo en ng'ama timo research mm. en ng'ama samoro kata koneno kaketo gimoro mar about some musician mm. um, in africa these big musicians kecha ambe ang'a mohero thum mm. be momiyo abedo mc mar thum mm -hmm. koro ing'e ni seche ma aketo gik aelago samoro iwinjo kata ko comment mm. e gik kama timo e youtube koro mm. gochona mm. ojulogona chal nade amosi amosi awacho ni bwana giche timo maber bana gino mora bwana to ok ni kata naluongo nyinge gino Mm-mm. gino mora mora jenin lito wacho ni bwana we amos plus Ah. kod ing'e ni en ng'ama very friendly Mm. to bende ne chon kapod eh, luo festival koro ka chakore Mm. ing'e ni kane an ga mc kuchocho koro na, na wawuoyoga nyaka ing'e ni nyaka idhi inyisi ni bwana dhi wuo gi jathum nie, nie gari kacha peje no nyalo donjo saa adi kata ang'o ang'o koro mm. kanyo bende wa relate ga wagocho koro nwa wago mbaka koro nwa rado chon mm, ok en e tich kawuono ok en ok en e tich kawuono mm. mm. en ng'ama nuchako go chon en en ng'ama osiepna mm. mm. Awunya Ndare, big up. He is, is friendly as you've said. Mm. Nikech uh, an anytime madhi show ne nyakwiny mm. ka umari nacho ng'ama onge gi wach and mm. uh, I still appreciate him. uh, ambe kata gigena moko o narrow down more they more comment and that Yeah. is very good that is very good and very encouraging nikech ing'e ni yande mm. ka uh, some unlike some celebrities they tend to ni koro nikech koro oneno ni nyinge mar brag no mar brand no is got a tag price tag eh? koro ok onyal comment e giri nikech ofeel ka gima odhi odhi lose quality odhi lose quality, Value.
eh, eh, eh, odhi lose value moro but ing'e ni jatenda en ng'at moro ma very friendly iyudo kata ka na post gimoro mm. odhi kata to ondiko ondiko ondiko gima very encouraging koro mm. mafans gibede neno ka apwana ng'ane cha nowuoyo nyaka kama kama onyulo ndike so that that one ing'e ni miyo bende Mm. Uh, uh, uh, the, the, the, same, the same story uh, ambe nagologa cover moro mar omena mm. Mm? Omena to mit malewe mung'eyo, mit ichiele gi nyanya, ah, omena mochiel to romo koda, ohingo mbuta mama o. Koro ing'e ni odhi kanyo tiamo. Mm. Jomoko osedonjo kanyo bwana iketho ne inda wer, bwana kuyonge content lane, bwana koro iketho. Tena odhi kanyo to ondiko niya, this is so amazing. it is when I'm realizing what you did this is so good brother yeah, kuri yeah. nanu mechalo kamano bwana mm. kuri ngene kata jomoko noseyanyi chien kocha hey. ni wekadho ne eh, bwana idu gibero keje yani yani yudo nguvu moro kanyo bwana mm. mm. so presenter that is so good and uh, joma ng'eny awinjo kapuoyo presenter mm -hmm. both fans and uh, the artist mm -hmm. and uh, is such a, a great man that I would like to copy the image

koro aketo oh. apostrophe oh iketo eh, apostrophe kano kinene nade ito kare kata ka di karo dhato kine oh my boss is imuli immunity imi bwani ketho gini nango bwani ango mi dwa nyuje kizungu kamano mane mani ndiko wanjili moningu
koro onyulo kadang apenji okadwa ni okadwa ni i miss this point mm -hmm. zani koponi ng'ato biro nigi pesa moro maber mm -hmm. molo miyudo ka malaika musical mm -hmm. i promise gi ni wegi immediately

an bende adwa ni mondo learn things from the, the, this team this new team mm. mabe an gi work kane adonjo e tich i head up nini ang'isi ni koro watiyo kaka kambi mm. ok en mano gik matimore ka ng'ato timre nade ok ine kambi itiyo mm. wach ni iluongo nang'o contract of conmen ah, itiyo atiya moko ma yang ne ng'ini gimoro iwinjo eh, but seche ma un e contracting'e eh, maber niya itiyo gi time eh. that is number one mm. iwacho ni for from when to when midwa ni mondo wati mm. ni adwa ni wati from this year next year nyaka chieng' ma kama nyaka chieng' maka nyaka chieng' kama mm. iwinjo ting'ise ni aya koro pesa ma kama ema dwaro kata seche ma ineno ing'e ni wan watiyo kaka corporate tiyo Ineno kata brands mobiro koro are working with the team wano. Gin bende ne gipenjo niya wa- wa- wa- wadhi wa- openjgi ni wadhi tiyo kodu nyaka thuolo maromo nade aya miwauru this much. Iwinjo? Mm. Koro en gimoro ma akeni baduo kik osaa kuma nie. ni- No, ina ina sawa ayudi. Mm. Ayudi kabisa an kodi.
Koro at- a- a- aduo kik osawe adhi adhi mbele. Ndhi adhi mbele. tadhi mbele nang'o
onyulo mama kaseduogi tadhi mbele nang'o yawa omari bwana omari bwana imbele in gi wecheni moko hey. omari nas kawuono wan kaendi gonyulo e an iluonga ni mzee omari nas dhako ngode nigi chaki kore kumni ariyo to pod uchwako sitironge omari chien wajamone mbele wan chien mwaneno mbele mwahudu e inyalo luonga ni omari dhako yie miyo chwore alot to bede gi mamit hey. iyuda

Uh, koro I've been given a brand to push under Malaika Musicals. Mm. Koro ach- ach- uh, achalo ng'ama obedo gi subleta Mm. iwinjo. Mm. Koro sani watiyo ne in every event. Dong koro mache kambi matiyo. Kambi matiyone Mm. is pushing that brand. Alright.
So anytime at events, um, uh, once in a while in my posts online be nyaka uh, aketi. Mm. Eh, of course nyaka remind ji gima atiyo godo. Ma, ma, that, that is now job. Money is part of the job. Yeah. Awinji maber.
Eh, ok en gimoro matek ahinya. Mane ber ber usani. Ok en gimoro ma nyaka Ok ni ber usani.
Ber sana. Ber sana.
Mm. Usanii gi sana opogore. Usa, o- usani en gima onge. It's not there. Waonge gi word ni usani en sana. Ah, Mm.
sinia to. Sinia to emichieme. Sana usani sani. Sa, usani Ne sani. waseko mbaka yenu. Sani to dholuo.
Kori sani to dholuo. Eh. Sini ichiemogo. To sani.
Sana. Oh, sana. Eh, koro onyulo mm -hmm. adwa ni ing'ama bwana ing'ama lombo ji mm. eh, adwa ni igona jok moro bwana kapok wa kapok kapok watieko gini mm. kech fans gi koro watch mm. your fans are here mm. before you tell them something mm. koro adwa koni gima nikono gima nikono iga sama ne dhi iluongo nango cha auditions mm. ni miya nyiero se winjo ga gino bwana onge gima mm. tek ka gino koro wa miye nyiero ambe chieng moro abokora na wuok ada dhi miyo ji nyiero to nokang'e ni gino ok fani Kwenye nadonjo kacho mimi nadonjo kwa chela dinga asante kwa chela dinga direct adonjo mm. kijana mambo tata tingo bo kadwa ni mondo chacha koro kadwoko gi kech no kadwa ruwo gik ma wacho gi gik ma nase ndiko ma kiti biaka koro adonjo nago ga jok moro mar guok eh, gugi ma kondele mm. adonjo ni gugi ma kondele gin gugi mariek ma kidwongo rangage to gipenji ni hu hu hu hu and hu kae to adhi abedo e piny to penja ni to mane mi ibiro godo to ok apar ka gino nonenona maber nikech eh, ne gidwa ni wamigi nyiero gino nokomiyogi nyiero to gino ok omiyogi nyiero koro aduogo apenji niya

Entebbe kitum Kisumu kanyo. Kik Nindi. ichung' kanyo kanyo rach ga Entebbe kanyo rach kal. Koro bathe kanyo nitie dala moro. Eh. Bwana guogi ga adier to kedi kiwinjo kike kalo bathe kanyo to Eh. gi- adier gi goni hu hu and hu. Guogi mawacho kisungu. To kebe kama nwa duogo ayudo nyaka guogi miluongo ni Carlos Gere. Kalo pogore gi nani? Gi gi gi gi gi- gi Saddam gi gi Bosco. Police dog. Police dog onge nyinge. Eh? Guogi madale mane gi nyinge. Mane kama ne wadhi bedo piny ma wacho na dieri, awera gi komedi matin. Iwe.
Mm.
Naduoga wuok ma dhi donje tij nini. Natiyo ga bath iluongo ni Reach Out Media mm. College. Mm. Natiyo ga kanyo mare dier 2015. Nitimo.
Nyaka 2016. Dong natiyo tel. to ji to somo ji somo computer studies kanyo Koro to in- nathin koro ing'e nawuondo ji niya awuondo ji niya ni nathi director kopenja ni "Kwa- kwani unafanyanga nini hapa to nan ka yomo ok ding'e natiyo tel kar Mm-mm. ase mondo ma ywecho makuo pie compound koro ora kibuye dhi omo gini oganda gi michele to gi gik midhi tedogo Mm. Kamine nyano. Koro mano e gima nodhi ochako achaka dok achako. Koro mano in mipenja gik mana somo. Kanyo be nadhi asome kompyuta. Nyasaye chier.
Iseketho interview ni bwana. Nyino iseketho gini. Ah, to dong mbaka mi wacho ma amigo nyero cha orumo gi gine. Macha ne rumo gi kar gine. Macha ne rumo, macha ne rumo kama na achake wacho ni bwana Omari to be kare igo ni mbaka to kiwinjia. Kanya mo nuru.
Ini weni pada minyero.
Hey. Kema kita homa mi hanyero gaya. Ape. Ape. Main macam ni semi ya mitie ko. Ngatie ko. Toda kanyer.
To kana pi mene ke gimana mi hanye an mene gino mi hanyero. Dunga pi dungi wacho na wa mi hanyero. Do in poki ujuga gimoro ka ngatu ngisi niya. Eh. Omari wa mi hanyero. To eno kuongo nyero chot. Kato ngisi. Ongisi gimoro to ido ka gino mi hanyero. Kwani gino poko timre niga. To gino donge mitni niya, in be kidhi pimo nega ni "He, ama mi we nyiero nyathiwa. Jomoko wigi ng'ado mo. Nonyulo nyalo chunga. Mano kendo nyiero moro. okay koro obo bedo abeda nyiero nyiero nyi- ma- manyiso ni sechego an ema Koro adhi kata nyiero. iwache nyiero, ok ni koro inyiere. En iwacha wacha, en nyiero moro mikadhe.
Okay, kare kaw kaw thuolo ni wuo gi fans magi, mm. wuo gi johera ni, wuo gi clients magi, uh, nikech wasego mbaka nde. Koro mm. aneno ka kata koro ajony bwana. Adwaro neno. Anyalo wacho ni johera mag Onyulo TV mokwongo shout out to Maxi Jakochola ma watiyo godo. Kaeto shout out to Kurutu, shout out to Solo, Solo wuon Tamara in bende ibede. Aeto gima wanyalo wacho maduong' en ni wakwayo ni subscribe to Onyulo TV e YouTube kanyo. Eh, share videos go. Luongwa e, e gine iluongo nang'o? Luongwa e collabos mag bwana aneno ka ji mang'eny penjoga bwana by the way kawuono ayudo jogi. Mm. Ji mang'eny penjoga ni to ere kaka inyalo tigo nyulo ang'o ang'o ang'o ineno ka idwa timo collabo kodwa. Mm. Wato be ok wan kata kata gi tim moro maduong' madang' wache. Mm. Wan ga mana kamano, wan gi mitim go namba mar ofis Maxwell ema dhi make. Mano Max jako chwal ema dhi make. Mm. Iluongo ni 073131 07 3131 namba onyu- namba minya yudogo nyulo Eh. jok mugaseno mari miya namba eh. 07 Kik igo nam- 3131. kik- kik igo namba no gi reverse. Kata kidwa mose to goye agoya to kigoye gi reverse. Jomoko goye gi reverse to kimako Yule vya pedi. Mm. Ini onyulo. Ini onyulo. To walo nade.
But mano bende ber. Okay. Mano bende kaka samoro in ing'e ni ma fans bende kaka gine ni kono gi nitie kaka en bende ong'iyo kodi ki. Nikech oneni e simbe pile. Eh. Eh. Koro oneno ka gima un tie pile. Eh, un tie pile. Koro onyalo nyisi no mano onyulo we walo kanyo. Eh, chal nade ng'ane koro 0731316161.

Mane namba ma kigoyo to iyudowa ae to ilos kodwa, inyalo book kodwa um, event mm. kata kidwa nwa surprise ni ng'ato kata kidwa nwa goni agoya mbaka wan wabiro ga nyaka e ute ji mm. hey, iwe ni waber bere wabire bire tugo mbaka wabire bire tugo mbaka tek mwana yawa wane wane wala tek ni chulo iwacho ni onyulo era kelo ni siling alufu maromo kama kata mana milion adek bi mondo mi na nyithindo nyier to ng'o mamona
nyakoromogi agoni erokamano ahinya ing'ama nokawo thuoloni endi ma obedo kanyo oh, wadwa ni wakaw eh, thuoloni mar goni erokamano an bende nitie osiepena ma osebedo kochung' koda ma thuoloni endi an be awinjo ni iwacho ni shout out niwacho ni big shout koso shout out shout out shout out Eh. uh, aungo wura wendo is a great friend of mine and he is reminding me that he is yet to release something big I would like before I conclude this live uh, kuja hapa aseme tu machache because man ok odiochienge apo kele odiochienge en ogo ogo man oriti kasto owachonwa the plan ma en go then we just call it off otherwise I'm so grateful aonge wuod awen- awendo popote ulipo tafadhali dhiyo bi mos jogi

Ah. Nyulo chak idwok mano. Adier, ng'ato scratch na mara ni kusu.
Koro ma iluongo ni aungo wuon awenda aungo. Yes. Uh, adwa ni kon jogi the plan ma in godo kacha mm. eh, mondo bi kon gi joma pok subscribe mm. joma ohero ga go kor ji ni you are talented and you go no. Yeah. Wuo kod gi chuth. Bwana isefwenyo ka gino ng'ato paki bwana kaka en zani. Bwana to pok subscribe oh, bwana. Gino lit na ma ok anyal paro kata. Wepa.
Gino lit na moko anya paro kata baba wuo. Eh, koro ne joma ne watch mokwongo we wakaw thuolo mondo wagon erokamano. Mm. Mar ariyo, ne joma kia iluonga ni Aungo Wuod Awendo. Mm. Facebook page na luongore ni Aungo Wuod Awendo. But nyinga mar account na naloko. Mm. Aketo official name na. Mm. iwinjo mm. mm. koro atiyo gi page koro oh, sawa mm.
koro gimanye page koro manya ure page eh. aungo wuoda wendo aungo wuoda wendo eh.
Eh. koro machiegni ka wan gi thumbe ma wadhi golonu mm -hmm. gin thumbe mamito gin thumbe madhi kelonu mor mm. gin thumbe madhi miyo kwe awinji kata ka chunyi nong'awre mm. uh, Hindi mo yun. Oh. Oh, no, me la sé. Oh, no, me la sé. Oh, eh, wagwero kama na yenya. Oh, waromo kendo Wednesday manyien kuma chalo kama sama chalo kama kono wadu kapok obedoga kowatch celebrity gossip kae miyude selepe kae miyude selepe tich adek ka tich adek chakre saa ariyo be inyalo konwa celeb midwaro piny kanyo to kata ka in midwa ni oneni e celebrity go si bende piny kanyo wa Jembi. Nani namani?